Ara, meta bdejt l-iskola jiena, bdejt l-iskola l-kinder ovvjament, kienet dejjem immur hemm nibki mill-ewwel, jiġifieri minn qabel ma nasal, tista' Sewwa. jiġifieri ommi dejjem- Għalfejn?
Ma nafx, meta mort, meta kont immur ġo dik it-tip ta' enerġija qisha kkontrollata, qisha xi ħaġa, mhux bo, mhux ngħidilha boring, imma issa jew għax l-għalliema qatt ma biħħewheli sew, jista' jkun, ma nafx, taf, ġifieri qatt ma, jiġifieri insertajt lezzjonijiet li jkunu li ma jraqqdukx jew li ma qed tifhem x'qed ngħidlek li jkollok dak l-għalliem li jagħmillek, illum għadni ngħidilhom sal-lum meta mmur niltaqa' ma' headmistress u headmasters u jkolli jiena fl-iskejjel ġifieri li nemmen li xorta huwa mod tajjeb ta' kif titgħallem, ġast ma kienx japplika għalija, m'għandu x'jaqsam, qed tifhem x'qed ngħidlek. Ngħidilhom, ngħidhom il-lezzjonijiet. iridu jkunu magħmulin b'ċertu mod li t-tfal qisha performance. Qed tifhem biex it-tfal daw jħorġu minn hemm entertained imma u jdaħlu l-fatti li għandhom bżonn idaħlu f'moħħhom għax tfal tfal. Qed tifhem mhumiex ma tħallx il-parlament inti, tfal għandek quddiemek, allura trid tkun preparat b'acting skills, fimtu mod ta' kif ħad id-delivery għal messaġġ jisek jgħat fuq il-palk, dak teatru, di tmur hemm u u daw. Huwa teatru fil-fatt inti għandek udjenza. Udjenza. U l-udjenza tħares lejn xi ħadd li suppost ħajżommilhom l-attenzjoni. Attenzjoni, eżatt. Allora inti ħafna qodod. Jiena kont immur il-ħanda.
Mhm. Wasalt il-ħanda, mhm. hemmhekk battalja enormi ta' futbol biss għandek ground miftuħ mhux il-Levine side kien hemm tiftakar int naħseb jew inti ma konx. Inti ħanda kon?
Le tal-imtarfa.
Wieħed minn daw il-battle grounds fejn għandek xi disa' grounds fejn xulxin. Nasal hemm, nitlaq il-basket, Nitlaqa' l-basket inpoġġih fejn ikun stazzjonat il-lasta għax aħna konna nagħmlu l-lasta bil-basktijiet. Eżatt. U mill-ewwel, plum nidħol fil-logħba u nibda. Qabel ma nidħlu għal-lezzjoni, nidħol għal-lezzjoni żibel diġà qabel ma nibda għarqan xraba. Diġà jien mejjet issa rrid noqgħod hawnhekk u nisma' lilek tparla u m'għandek l-ebda forma ta' ċans li ħa nikkonċentra għax moħħni fil-break li jmiss li issa rridu nirbħulhom. Qed eh, tifhem, jailbreak li. X'pożizzjoni kont tilab anti?
Eh, mal mal madonna. Wing. Wing, eżatt.
U Umbat jiġi l-break li jmiss, nerġa kwarta break għax niftakara, kienu kwa kwarta erġa ilab, mur u ilab u kontra kulħadd. Form 5 ma jinteressanix. Min jiġi nilab, nilabu. Ehm, Umbat, nerġa jgħaddu l-lesson. U l-ħanda il-futbol kien. Reġjon.
Qed ngħidlek, jiġifieri kien hemm kienu jkunu ma jkunux tajbin fl-iskola. Mm. L-iżjed li huma mqarbin ikunu ma jkunux fl-iskola imma mbagħad meta jidħol fil-ground five star player dak it-tip li u kienu kollha hekk mibnija u lesti jiġifieri hekk kienet kważi kulħadd kien jaf jilgħab. Anka l-ħżiena tajbin. Dak it-tip daqshekk għax hekk ma tkunx tajjeb fil-kultura li konna fiha, jekk ma tkunx tajjeb, ma tkunx rispettat, men. Qed tifhem ġo dik l-iskola, jekk ma tkunx plejer tajjeb, jekk tkun plejer tajjeb u tlaħħaq magħhom, rispett kulħadd, allura tevita l-bullying, tevita ħafna affarijiet ġast għal dik ir-raġuni. Fimt? U jiġi break ieħor nerġa' mmur nilgħab, imbagħad jiġi l-break ta' tliet kwarti, tliet kwarti nilgħab sal-aħħar tal-lezzjoni, hija triqetek fuq il-bank. Fimt li, eh, I mean, that disrespect fuq dat tifel, men jitkolli eh. fil-lezzjoni. Fl-axħar lezzjoni ħan itlaq il-barra u ħaddoq il-qampina. Jinten riħħa tal-lampuki ħajja bojot bis-sliding technique. U jorqot, fuck it. U norqot, u jek tkun taljan, man wara U x'probabbli jekk kont nonħor dak iż-żmien. Ma nafx, x'probabbli kienu jismawni wkoll u għalhekk kienu jindunaw fil-verità. U x'kienu jgħidulek l-għalliema?
L-għalliema, l-għalliema mbagħad ovvjament diżastru, dat tifel mhux qed jagħti każ, dat tifel jekk ikun qiegħed hemm dejjem iċċassat waqt il-lezzjoni u dawn l-affarijiet. Ehm, dak, on naqra fil-Parents Day.
Mela, tlaqna?